Үтүө күнүнэн! Ханнык баҕарар тыл уонна культура тыыннаах хаалар, салгыы сайдар кэскилэ омук сир сирэйиттэн симэлийбэт суос-соҕотох мэктиэтэ оҕону кыратыттан төрөөбүт тылынан иитии-үөрэтии буолар. Онон оҕо бэйэтин омугун тылын, культуратын билэригэр биһиги төрөппүттэр үөрэх кыһалара олук ууруохтаахпыт, усулуобуйа тэриэхтээхпит Кэнники кэмҥэ оҕо сахалыы аахпат буолла диибит, чахчы интэриниэт, суотабай сибээс сайдан, информация наһаа элбээн, оҕо ааҕара аҕыйаата. Оннооҕор улахан дьон кинигэни ааҕара аҕыйаан иһэр. Бу ырааҕынан эҥсэр дириҥ силистээх кыһалҕа буолар кэриҥнээх. Тоҕо диэтэр, билиҥҥи оҕо аахпат буоллаҕына, уон сүүрбэ сылынан аахпат көлүөнэ улаатан тахсар. Ол түмүгэр тыла-өһө, саҥарар саҥата мөлтөөх, сатаан суруйбат, санаатын сайа эппэт, наар нууччалыы тартарыылаах киһи буолар. Оттон бу кини бэйэтин оҕотун сахалыы ааҕарга, суруйарга үөрэтиэ дуо? Саарбах. Онон отут чуордуон сылынан саха тыла буомурар, кэл бар диэбит курдук таһымнаах кэпсэтии тылыгар эрэ кубулуйар Устунан симэлийэр турукка киирэр кутталлаах. Бу интэриниэппит киһи толкуйдуур кыаҕын сабар, оҕону толкуйдата сатаабакка барыта бэлэми, ыстаныллыбыты ылан биэрэр. Онтон ааҕыы атыннык дьайар. Ааҕыы иэйиини таарыйар, дууһаны долгутар буолуохтаах. Оччоҕо эрэ оҕо ааҕыаҕа, оҕо кыратыгар ону ситиспэтэххэ, ааҕыыга интэриэһи көбүппэккин. аах да аах диэн күһэйии туһата суох буолар Төрөппүт бастаан бэйэтэ ааҕан биэрэр, саамай интэриэһинэй сиригэр кэлэн сарсын ааҕыахпыт диэн буолуохтаах, оччоҕо оҕо кэтэһэр, долгуйар. Ааҕан баран төрөппүт дьиҥ олоххо сыһыаран толкуйдатар ыйытыылары биэриэхтээх. Дьиэтээҕи ааҕыы кыра тыйаатыр курдук буолуохтаах, оҕо оонньуу нөҥүө сайдар. Онон ааҕыыга да оонньуу ньыматын киллэриэххэ сөп. Маннык ааҕыыларга дьиэ кэргэн хас биирдии чилиэнэ кыттыахтаах, бэйэтэ оруоллаах буолуохтаах. Оҕону кыратыттан бибилэтиэкэҕэ сылдьарга үөрэтиэххэ наада. Бибилэтиэкэҕэ сылдьан оҕо элбэҕи арыйар, кинигэ эйгэтигэр киирэр. Киэһэ аайы көтүппэккэ остуоруйа ааҕыахха, бастаан судургу, онтон ис хоһоонноох кинигэлэри билиһиннэриҥ. Аахпат төрөппүт оҕото эмиэ аахпат, онон төрөппүттэр бэйэҕит эмиэ кыһаллан, бэйэ-бодун тардынан элбэхтик кинигэтэ ааҕыҥ, оҕоҕутун кытта элбэхтик төрөөбүт тылынан кэпсэтиҥ, ырытыһыҥ, сэлэһиҥ. Оҕо интириэһиргии, барытын ылынар сааһын мүлчү тутумуохха наада. Бу видеоролик Мичээ кыра бөлөҕүн төрөппүттэрэ оҕолорун ааҕыы алыптаах эйгэтигэр бастакы хардыыларын көрөҕүт. Өйдөөҥ, сахалыы ийэ тылбыт, төрүт культурабыт оҕоҕо айылҕа араас кистэлэҥин, дьон-сэргэ сиэрин-майгытын, уопсастыба олоҕун силигин ордук толору быһаарар. норуот итэҕэлин ордук күүскэ сыһыарар. Төрөөбүт тылбытын таптыаҕыҥ, харыстыаҕыҥ, сайыннарыаҕыҥ. Төрөөбүт төрүт тылбыт күнүнэн өссө төгүл эҕэрдэ, болҕомтоҕут иһин махтал.